sesi zvamunongoziva kuti inini ndinolinga nemunhu wese maiziva from jatore wingi d kusvika kuna ani maiziva saka ndambofambira nyaya dzamambo udhiterere maiziva so mukutsvaga tsvaga kwangu kokuona ndasangana nemunhu anonyatsoziva madetails in it out anyatsoexplaina nhasi tina gogo avarapa vari kuziva zvese rega vai kuexplainerei kuti eh, mambo dhiterere chihure chavo chese kusvika haa gogo ndokupa henyu mike takaenda vataura naye akati ini ndiye munhu andatoda yakatopindirwa nevafundisi nevakuru vechechi vakaenda kumusangano kumhondoro ikanotaurwa kumusangano wavo wekumhondoro kwavanoita musangano wegore ikanotaurwa dhutere akati ndiye mukadzi wandiri kutoda ah, vechechi vakataiwa izvi zvairopafadzo yabva kuna mwari izvi Saka mambo Dhuterere vakanga vasitombori a strong member zvavo kuchechi. Dhuterere chaitova chidhakwa chichienda kuchechi ichi. Dhuterere anga asina kunyatso kungwarira kuti bepo bepo ane kakupusa pusa kaanako so mukamutarisa. Ndobva angotorawo mai avo havana kunyatso kunyatso kuti jeka kufesi kana ndiri mongowana kuti vane kamwe kakupusa pusa. Vane dressing inenge yamadha vedu munangagwa imwe iya yekungoita yechikurukuru kurukuru yana mai Chisamba. padressing ha padressing vakatosara vanoda kutogurumwa maidhuterera ah vatorana vagara vachiti anga ari malove birds veduwee mozi vanonzi malove birds ah isu tavaonawo taenda pasaint peters petaenda unoita zvemagideons tichinopa mabible St Peter zviri pambara apo varipo ipapo tikasumudza tine vaenzi vedu vatina ana dhuterere ndo vakatimbira nemukadzi wake yeyo ndikati akomana oho pano chakasiya ngekuremerwa tingadai chakatakura chikondo mai vava ah tibva tangozvisiya vasati vatombopopula zvavave izvi kuti vachizoita popular vachibva vabatsirwa nomumwe muprofitwa anoitwa abhero akavabatsira kuti abe vakatotaura nana anonzi aniko iwe kuzbc uyo ana butterfly ndobva atotaura ndobva atonzi haana mari ndokutanga kubudisa kwakaitwa kuterere paairplay zvakanyanya aitirwa naabel muprofita so wataimbopinda naye kujerusarema tichapinda masowe zve ndoti komu ndinaro kandeta hangu usimbe wekutaura
aiwa atitaurire gogo hamusatya usaita usimbe kutaura gogo nyatsotaura yemaizwa plus mira inimbotengesa two minutes egaizwa kune maartist ada kusotora mamiscal videos mavisuals manyama isitinosota tinbox eh, wakabata ten dollars yako chete haa so far ka tiri papromotion ka first of season ka takatoenda takaenda sa gogo pedzisa yenyu ah ndobva dutere ratanga kutobuda haa kutoimba music yake achitobuda paairplay yakutowanda paradio patv duterere akutoita mbiri but duterere haana kusiya gemu rake duterere taisangana mumatiraki uko ndichaita zvemabrongo Dhuterere taiti achihodha dzake bhurongo ndichiuya nedzangu tichibvawo Durban uku. Dhuterere achitora dzake bhurongo achiitira pabhesi rake pagaraji pehanzvadzi yangu pa pamaruti apo pavaiita. Dhuterere achitengesa bhurongo. Ah Dhuterere kusvika atoo bigas akutoita ne inonzi chiko cocaine. Dhuterere anoita ari into drugs. Zvekuimba izvi Dhuterere anotoenda pa stage paya paya akatorova mangemba. nditerere ndinomuzivisa zvokuti mafirst days dhuterere he was in much in love namai ava kwete zvekumboti aa ah, ah, aivada ende dhuterere akanga asina nguva yekuita zvevakadzi zveshuwa dhuterere ipapo ndinotomureverawo kuti ipapo akatembe ngaasitiri right but remember ka dhuterere ka mzimiri zibig body mwana mudiki mwana uya last year remember paakapemberwa birthday rake duterere was 29 mai duterere 42 izvozvi izvi duterere is 30 years mai duterere is 43 mai duterere ipa 43 years munhu unenge wane vana vasikana vakura atone vana vake vakuru mai duterere duterere akakondinya duterere ndiye akatotena mai duterere kuuya into music industry achiedza kubhilivhisa kuti handingafambi ndiri ndega kwandinoda uku kunoda iwe uripo mazvona ndoteerera achibva ati ndazikanwa ndobva anotanga kuimbira kauku uku uku kwaanga akuenda uku ikoko uko hatidi kunyeperai unoseterwa mabhombo kusaidi kuya kuya zvaatoita izvi ndo downfall yake hakuna munhu anoti a ah, inini ndiri mutsvene ah, zvaaita achiparidza ukanzwa murume anoparidza kuti vanhu vanohura makubenzi zivai kuti munhu iyeye Territory yadenha yasatani hakuna unosimba panyini vasikana. Muyedzo wenyini wakakundiswa naJoseph akagona kutiza mukadzi wamambo. Ava vamwe vanhu ava kune kungori kutaura zvisingabvi pasi pemoyo. Duterere akapinda mukuyedzo akaedzeka. Ende Duterere to make matters worse. Duterere ane first girlfriend yake ne second girlfriend yake. Imwe yacho imwe yacho temai. uh, mike ka vane nhumba kozoita aka kaari kurojera muno musaningdale kemusaningdale kamwana kemusangano kakasimba muri zvinzwa zvekuti takati a ah, bambo ava vana varonzi varotakura vachiendese kuzodai kuzodai vari kufamba mumota mamambo dhuterere mai dhuterere kumisangano sangano vanga vasiri kunyanya kuzviendera but dhuterere anga atonyura muchivi ini handina kumboona kuti dhuterere because akanga agara ari mufeki vanhu akati paakaita mbiri vanhu vakabva vakurumidza vanyatsomuita mupostori dhuterere asi tombori mupostori mutsvene zvekudaro saka iyi yekuda iyi dhuterere achiri kutotamba hujaha neeji yaainayo hakuna kwaimbozvigona haasaikunda ba haasaimbokunda muedzo wenyini hauyu ndiwo vamunanika pachena maidhuterere tagu vahurirwawo ndinotovanzwirawo urombo nekuti mukadzi akanga ati ukaona mukadzi mukuru opinda musecond marriage nezera rake iroro its only kuti vakangoita muono usiriwo kutora the young man zvakanyanya kwavari haa une kumberi uko munosiyana uyu mupfanha achiri kuchovha achiri kunzwa ka imoti pomosumuka kusumuka kusana dai sombavhu musana yorira mai vangu zera rinoni kanonzi ndaakunoita urora paunosimuka kudai so ukasatosura kuti mwari kudzwai handiti nyama dzinenge dzatoparara mabhonzo kusumuka orira twa twa twa twa vanhu vakati i akambodeiko pachembere izvo vanhu vanenge vachiti akadyiswa akadyiswa but mai dhuterera vanombodyisa mwana mwana uyu ndiye akada bhegi dhuterera akuona asumukira abudirira pari zviri nani akuona mai dhuterere sevasinganake asi chandoziva mheche yechembere inonaka kupfuura dzevana vadiki mukadzi anotanga kunaka kuva two sweeter apa 40 years than ma 20 years munozviziva izvozvo apa ingoriwo mhepo yangosumuka kuti zvabatwa zvazobuda pachena munofunga muchiti kuti zvizosvike pakubuda zvakadai maidhiterere kuti vazorohwa pagaraji moti vanga vasinganzwi mahunga hunga acho vanga vachimanzwa kwachino ndoda kunozvionera saka semukadzi akaexpecta kuti zvaitika izvi dhutererewo nenyaya yeage zvatombotaura age difference dzedzi achine hasha dziya dzekuviravira dzataiita tiri vadiki vekuti unoite hwegurwe kudambure mukumbo uchida uzofamba dhuterere angadai asina kuratidza side kutora side regirlfriend angadai akabata maidutero akavati sori dzoka mumota kwete kutozovarova pamberi pegirlfriend zvaakaita akutamba hujaha hwaasina kutamba zvaifanirwa kuita kumashops uko of which ababa vemumba saka ipapapa age different nereasoning capacity yakatosiyana by far vakadzi tinokurumidza kumachuwa than varume saka yaitika yandotonzwira mai dhuterere urombo kuti varohwa neheartbreak paper two inorwadza inorwadza zvevadzoka havo botswana kwavarega vatonozviitira havo zvinhu vanyatsochimaneja havo mabhizi